Aha. ndangiumĩra kũrĩa mara- mararĩra Ii. wĩra wake nĩ nĩ ta ũkombo nĩ ũkombo atũrĩte kũu atuĩtwo ngombo rĩu kwĩ- arahũrire thimũ Ehe. akĩrĩraga Ĩĩ. augĩrĩirie akiugaga mbu rĩrĩa onire kanya Ga- Wĩci- ga ĩĩ, kũhũra ga thimũ. kũhũra thimũ tondũ na thimũ ndareka gwahũre Ehe. rĩu harĩa oneire kanya ga kũhũra thimũ Ĩĩ. ararĩragĩra nyina akiugaga mbu Ĩĩ. agĩrwo tondũ rĩu ona harĩa rĩ ehithĩte matiũĩ arĩa tondũ nĩ orĩte harĩ arĩa tondũ mangĩmenya nĩ ahũrĩte makũmũraga mamũnina na ũronjũ nĩ njiguĩte gũthũka mũno kũndũ kũu airĩtu aingĩ mũno mũno mũno rĩ nĩ matuagwo ngombo kũu ona nĩ mathirĩire kũu aingĩ mũno na nĩguo twamũthaithĩte ndagathiĩ ĩĩ wamenya Eh. Eh? ũhoro ũcio nĩ ũrĩa ũthĩnĩtie atumia gũkũ itũra rĩrĩ Mm. ũthĩnĩtie atumia

airĩtu na anake nĩ maheo ũhoro rwano rũrũ Ĩĩ. na mamenyithio wega merwo gĩkũyũ na ugĩte oro ũguo akauga gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ Ta Ta agĩcoka. Ĩĩ. atĩ gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ agĩthiĩ Ta agĩcoka. rĩu andũ aingĩ manyitaga thimũ ĩyo tarĩ kaũndũ kahũthũ ĩ Mm. mũno na matiũĩ gĩkũyũ nĩ arorete ũguo Ĩĩ. akona mũndũ akiuga nĩ ngũthiĩ kũna rĩ Ĩĩ. akoragwo akĩona mawega ma kũrĩa Ĩ, arathiĩ nĩguo no ndamenyaga no akore maũru aca Ĩĩ. koguo nĩkĩo gĩkũyũ gĩkaga atĩrĩ Ĩĩ. ndũngĩrira ũtambĩrĩirie ũndũ no warĩkia gwĩka ũndũ ũcio rĩ no wĩrire thutha-inĩ ũndũ ũcio ũngĩhĩtana rĩ githĩ ndũkĩrira mũno nĩ ũkwĩrira wĩrirage atĩrĩ woi ndathire na gũkũ nĩkĩ narĩ Ndekire korwo ũũ nĩkĩ? ndiathire na korwo ndiathire Ĩĩ. na no kũu kũinaugaga atĩ ũi ũi ndĩkĩgunaga igunaga koguo mũkerĩria ciana cia marika maya tũrĩ nacio Ĩĩ. anake acio na airĩtu kanitha-inĩ Mm. ona mĩcemanio-inĩ ona ewe chairman wathiĩ hana mũcemanio ũroka wa- wa kiumia gĩkĩ kĩngĩ Mm. ciana nĩ ciĩrwo gũtirĩ wĩriraga Agĩthiĩ. agĩthiĩ Ta ta agĩcoka. agĩcoka nĩguo no Nĩguo. tũkĩhothania guo kũrerwo Ĩ, mũirĩtu ũyũ nĩgetha acoke. mũirĩtu rĩ tũ- ambia ikĩoneke Ĩ, tũtingĩte- akĩambia agĩcoka tũtingĩenda ena tũtingĩte mwana, thĩna. Ĩ, tũtingĩte mwana. ĩ, acoka o mũciĩ rĩ. ahinyĩrĩrĩkĩte mũno Ĩni. na nĩma gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ Ta Ta agĩcoka. agĩcoka. ene na thimo ĩyo Ĩĩ. ngwĩciria ndĩgagĩthira okorwo ĩyo nĩ thimo yoigire ũguo Nĩ ũndũ ũguo atĩ gũtirĩ ũrĩrigaga agĩthiĩ Agĩthiĩ. ta agĩcoka